Joshua bagi empat ayat satu ngagai dua puluh empat. Batu pengingat didirika. Lebuh semua orang Israel udah meraka Sungai Jordan, Tuhan lalu bejako ngagai Joshua, Pilih dua belas iko lelaki, siko ari siti-siti raban bansa, lalu asuh sida mai dua belas igi batu ari tengah-tengah Sungai Jordan, ari endur alai bala imam ke bediri, asuh sida mai lalu ngengkahka batu nya ba kem kita malam tu. Udah nya, Joshua lalu mesanka dua belas iku lelaki orang Israel ti udah dipilih, iku ari genap bengkah raban bansa, lalu bejaku ngagai sida, Alai kita bejalai dulu ari peti lampang batu Adat Tuhan, Allah Taala kita. Ngagai tengah-tengah sungai Jordan. Genap iku kita enda tau enda ngesan sigi batu. Sigi ke genap raban bansa orang Israel, batu nya deka nyadika tanda ke orang mayuh. Lebuh anak kita nanya ngagai kita jemah ila reti batu nya, kita enda tau enda madahka ngagai sida pasal ai sungai Jordan ti badu agi rarat. Batu nya deka nyadika batu pengingat ke orang Israel belama iya. Bala lelaki nya lalu ngereja nitihka asuh Joshua. Sida lalu mai dua belas sigi batu ari tengah-tengah Sungai Jordan, sigi ke genap raban bansa orang Israel, munyi ti udah dipadahka Tuhan ngagai Joshua. Lalu sida mai batu nya ngagai kem sida, lalu ngengkahka batu nya dia. Joshua lalu nusun dua belas inggit batu ba tengah-tengah Sungai Jordan, ba endur alai bala imam ke ngesan peti lampiang batu adat nya deh bediri, lalu batu nya mengking dia datai ke sehari tu. Bala imam ke ngesan peti nya mengking bediri ba tengah-tengah Sungai Jordan, datai ke semua utai ti udah diasuh Tuhan madah ke Joshua ngagai orang mayuh, nitih ke jaku Moses ngagai Joshua tembu mengking dikereja sida. Orang Israel lalu beguai-guai mereka sungai nya. Lebuh semua sida udah mereka manggang, peti lampang Batu Adat Tuhan enggau bala sida imam lalu mereka. Bejalai dulu ari bala orang mayuh. Bala lelaki ari raban bansa Reuben enggau raban bansa Gad enggau setengah ari raban bansa Manase. ti udah nyikap diri deka beperang lalu mereka dulu ari orang bukai, munyi ti udah diasuh Moses. Kira empat puluh ribu iku lelaki ke sedia deka beperang mereka sungai nya di mua Tuhan ngagai emperan Jeriko mansang beperang. Nya meh hari alai Tuhan ngemesaika Joshua di mua semua orang Israel, lalu sida bebasaka iya sepemanjai umur iya, baka sida ke udah bebasaka Moses. Udah nya, Tuhan lalu bejaku ngagai Joshua, Asuh bala imam ke ngesan peti lampang batu adat nya angkat ari Sungai Jordan. Joshua lalu bejaku ngagai sida imam nya, Angkat kita ari Sungai Jordan. Lebuh bala imam ke ngesan peti nya angkat ari tengah-tengah Sungai Jordan, lalu tapak kaki sida terengkah ba tanah ti rangkai, ai sungai nya lalu labuh rarat baru. lalu ngampuhka tebing baru. Orang Israel meraka Sungai Jordan kena sepuluh ari bulan ti kesatu, lalu sida nirihka kem sida di Gilgal, tunga ke timur menua Jeriko. Dua belas sigi batu ti diambil ari Sungai Jordan lalu ditusun Joshua di Gilgal, lalu ko iya bejako ngagai orang Israel, Lebuh anak kita nanyaka reti batu tu ngagai kita jemah ila. Kita enda tau enda madahka ngagai sida, Orang Israel bejalai meraka Sungai Jordan ba senentang tu nengah tanah ti rangkai, laban Tuhan Allah Taala ti udah ngerangkaika Sungai Jordan ke kita, datai ke semua kita udah meraka megang ke seberai. baka ke udah dikereja Tuhan Allah Taala kita ba tasik Meriah ti diasuh Iya Rangkai ngambika kitai ulih mereka tasik nya, ngambika semua bansa di dunya tu nemu pemesai kuasa Tuhan sereta ngambika kita nangika Tuhan Allah Taala kita belama iya. Joshua bagi empat ayat satu ngagai dua puluh empat.